Sorag iki. Jansyz bäş barmakly zat näme? Sorag üç. Üç sany zenan Öz aralarynda doňdurma iýýärler. Biri dişläp iýýär, ikinjisi ýalap iýýär, üçünjisi sorap iýýär. Sorag, Bulardan haýsysy durmuşa çykan? Sorag dört. Gündiz dört aýak, öýlän iki aýak we agşam üç aýak. Bu näme zat? Sorag bäş. Musulmanlara görä yslam dini, hristianlara görä hristian, ýewreýlere görä ibrany dini dogry bolýan bolsa, bularyň haýsysynda ýalňyş bar? Sorag alty, Türkmen kitaplarynyň içinde dünýä derejesinde iň köp satylan kitap haýsysydyr? Sorag ýedi, Derweze, ýagny jähennem gapysy nähili emele geldi? Sorag sekiz. Türkmenistanyň Köýtendag etrabynda ýerleşýän dinozawrlaryň aýak yzlary näçe ýyllyk? Sorag dokuz. Siziň pikiriňize, çakyňyza görä, ýer ýüzünde jemi näçe sany türkmen bar? Sorag on. Iň köp agzaly türkmen ýutub kanaly haýsydyr? Teswire ýazmagy unutmaň! Sorag on bir. Iň köp adamly türkmen instagram sahypasy haýsydyr? Maňa instagram Hanogly media sahypasyndan ýazyp ugradyň. Sorag on iki. Dünýä belli iň tanymal Üç türkmen markasyny teswirde ýazyň. Sorag on üç. Bu dünýäde söýgümi ýa-da baýlyk has wajyp? Sorag on dört. Aşgabat şäherini hasaba almasak, Türkmenistanyň iň köp ilatly welaýaty haýsysydyr? Sorag on bäş. Ýer şarynda Türkmenistana iň uzakda ýerleşýän döwlet haýsysydyr? Sorag on alty. Bir firmanyň gijeki garawuly başlygyna, Bu gün siz uçara münmäň. Men gije düýşümde uçaryň heläk bolýanyny gördüm diýýär. Başlyk hem mundan şübhelenip, başga şähere öz ulagy bilen gidip gelýär. Gidip barýan wagty çyndan hem uçaryň ýere gaçyp heläk bolýandygy barada habar eşidýär. Başlyk firma gelen badyna, ol garawula ilk-ä on müň dollar pul berýär, soň hem işinden kowýar. Sorag, Başlyk muny näme üçin işinden kowdy? Sorag on ýedi. Ýigrimi kilogram garpyzyň togsan dokuz göterim suwdan ybarat. Biraz guran garpyzyň togsan bäş göterimi suw bolsa, indi garpyz näçe kilogram? Sorag on sekiz. Bir patyşanyň entek durmuşa çykmadyk gyzyna üç a atly talyp bolýar. Patyşa bulary bir ýere ugradyp, iň soňky gelene gyzym berjek diýýär. Atlylar Nädip netijä bardylar? Kim iň soňky geldi? Sorag on dokuz. Alty pişik on iki syçany on sekiz minutda iýýän bolsa, üç pişik alty syçany näçe minutda iýer? Sorag ýigrimi Galyňyň bahasy näçe boldy? Bir sallah ýigidiň toý etmesi üçin näçe çykdaýjy gerek bolýar? Ekstreni goşmaça sorag. Youtube kanalyma agza bolduňyzmy? Eger-de bolan bolsaňyz instagram sahypama hem goşulmagyňyzy unutmaň instagram Hanoglu media. Wideolaryň içinde, soňunda ýa-da başynda YouTube kanalyňyzy, öz ürüniňizi ýa-da instagram sahypaňyzy reklama etdirmek üçin teswire ýa-da instagram Hanoglu media sahypasyna ýazyp bilersiňiz. Gadyrdan dostlar täze açan Myrat mugallym saýpama hem goşulmagyňyzy ýatdan çykarmaň men bu ýerde matematika fizika zehin soraglary ýada türkmen dili türk dili iňlis dili ýaly dünýä dillerini